ווען ס'טוט וויי א מענטש עפעס קען ער זאגן איך האב ווייטאג, אדער קען ער זאגן איך לייד. ס'וועט שטערן א מענטש זאגן איך האב ווייטאג אבער עס וועט קיינמאל שטערן א מענטש זאגן איך האב ליידן. ס'שטימט נישט. א מענטש קען זאגן איך לייד, באט א מענטש וועט נישט זאגן איך האב ליידן. ס'שטימט נישט. די זעלבע זאך אין ענגליש. ס'איז דא פעין און סאפערינג. ווייטאג איז פעין, סאפערינג איז ליידן. ס'וועט שטערן א מענטש זאגן איי העוו פעין, וועסט קיינמאל נישט הערן א מענטש זאגן איי העוו סאפערינג. א מענטש קען זאגן עשר איי סאפער, אבער ער קען נישט זאגן איי העוו סאפערינג. צו זעסט אז ס'מיינט צוויי אנדערע זאכן, איז וואס די חילוק? און זאל מען קודם פארשטיין וואס איז פעין. ס'איז דא אפאר מינע פעין. ס'איז דא די פעין וואס דו ווייסט, נעגעטיוו פעין און נאכדעם איז דא פאזעטיוו פעין, פעין איז נישט אלעמאל שלעכט, יעצט פאר מיר גיין צו די פאזעטיוו לאמיר פארשטיין נעגעטיוו פעין, וואס איז נעגעטיוו פעין? נעגעטיוו פעין איז לאמיר זאגן א מענטש כאפט א זעץ, א מענטש חס ושלום קראנק, א מענטש איז עמאושענעל דיסטורבט, עס טוט אים וויי, ער איז אנגעווייטאגט, כ'רעד די געפיל טוט וויי, אדער מענטל פעין, די מח טוט וויי, די מחשבות טוען וויי, אז ס'גייט נישט אויף קיין גראדע וועג. דאס זענען פעין וואס איז נעגעטיוו ווייל א מענטש וויל עס נישט האבן, מען האט עס ליידער באט קיינער וויל עס נישט האבן. יעצט וויאזוי שייך פאזעטיוו פעין? וויאזוי קען פעין זיין פאזעטיוו? פאזעטיוו פעין איז ווען א מענטש וואקסט, ווען א מענטש גייט העכער פון ווי ער איז, ס'איז נישט שייך במציאות העולם פאר א מענטש צו וואקסן, פאר א מענטש זיך צו טוישן, נאר טאמער מען האט פעין. די זאך פון זיך טוישן, די זאך פון וואקסן מאכט פעין, אבער דאס איז א גוטע פעין. ס'איז א משל. לאמיר זאגן טוסט עקסערסייז, גייסט דו מאכסט פושאפס, מאכן די פושאפס איז פעין, יעצט איינמאל אויב די פושאפס האט דיך געמאכט שטערקער, איז דיין מאסלס געוואקסן, האסטו פעין, באט ס'איז א גוטע זאך, ביסט שטערקער געווארן, יעצט וואס טאר מיין מענטש, לאמיר זאגן לערנט א פאך, לאמיר זאגן א מענטש געוואלט ווערן עלעקטרישן. איז בשעת זיך לערנען זיין עלעקטרישן דארפסטו אריינלייגן אסאך הארוואניע, ס'איז פעין. האסט דיך געלערנט זיין עלעקטרישן, האסט באקומען דיין לייסענס, די מושג האט זיך געטוישט אין דיר אז ביז יעצט ביסטו נישט געווען עלעקטרישן, יעצט ביסטו יא עלעקטרישן, דאס איז פעין, עס טוט וויי פאר א מענטש. אבער די ווייטאג איז גוט ווייל ס'האט זיך עפעס געטוישט, פון זיך אליין קומט ווייטאג אבער די ווייטאג איז א גוטע ווייטאג ווייל דו ביסט געוואקסן, ביסט בעסער געווארן, ביסט שטערקער געווארן. דאס טייטש אז פעין קען זיין א גוטע זאך. ס'איז דא נעגעטיוו פעין און פאזעטיוו פעין. יעצט וואס איז ליידן? וואס איז סאפערינג? און וויאזוי ליידט א מענטש? און וויאזוי האט א מענטש סאפערינג? א מענטש ליידט ווען די ווייטאג נעמט אים איבער און ס'האט א שטארקע כח אויף אים, און וויאזוי קען ווייטאג האבן א שטארקע כח אויף א מענטש? דורך דעם וואס א מענטש גייט און מאכט א גאנצע עסק פון זיין ווייטאג, מען טראכט דערפון, מען קייט עס דורך, דורך דעם הייבט אן א מענטש ליידן, דעטס האו יו סאפער, ווייל וואס געשעט איז די פעין נעמט דיך אזוי איבער ווי ס'ווערט אזוי שטארק ליידסטו. אבער וויאזוי איז עס אנגעקומען צו דעם מצב אז דו האסט אנגעהויבן ליידן? כ'מיין נישט דיך, כ'רעד א מענטש דורך דעם וואס ער טראכט דערפון. סאו א מענטש האט ווייטאג, לאמיר זאגן אימאושענעל פעין, וואס איז היינט זייער אסאך, און ער הייבט אן טראכטן. אדער פארוואס קומט זיך מיך די פעין? אדער הייבט ער אן טראכטן וועגן די פעין און מאכט גאנצע חשבונות וועגן דעם, וואס זאל נאר זיין, אדער א מענטש הייבט אן טראכטן, נעכטן האב איך געהאט די פעין, יעצט האב איך די פעין, און איי נעכטן האב איך געהאט יענץ, און לעצטע וואך האב איך געהאט יענץ, און לעצטע חודש איז געווען דאס, און צען יאר צוריק איז געווען דאס, און ער דרייט צוזאם אלע ווייטאג וואס ער האט געהאט אמאל אין זיין לעבן, און ער טראכט דערפון, ער מאכט א גאנצע טייג,

אן טראכטן זיך פון זיין פעין. למשל אויב א מענטש איז חס ושלום קראנק געווארן, שטארק קראנק, און האט אזעלכע יסורים אז די ווייטאג נעמט אים איבער אז ער פארלירט זיין מח, איז מילא ליידט ער, אבער ער קען גארנישט טון וועגן דעם. איך געהערט אמאל א מעשה, ס'איז געווען א מגיד שיעור, איז געווען זייער א זיסע איד, און ער איז אלט געווארן, ער איז קראנק געווארן, און אפאר איז זיין תלמידים זענען אים געקומען באזוכן, און בשעת זיי זענען דארט געווען, דער דאקטער האט אים געברענגט א פעין קילער, און צו ער איז געווען אין שטארקע יסורים, זאגט ער, אין אמת אריין טאר מען נישט נעמען די פילן, ווייל דאס מאכט דאס מאכט דיך זיין א אנדערע מענטש, אבער וואס זאל איך טון אז די יסורים האבן מיך איבערגענומען און עס האט מיך געמאכט אלס מענטש. פארשטייסטו? אז דו זעסט אז דא א מושג א מענטש קען ליידן אן עס אליינס אנדרייען אויף זיך, באט רוב מאל געשעט עס נישט צו א מענטש. יעצט אבער טאמער א מענטש גייט און ער לערנט זיך אויס צו נישט ליידן, וואס טייטש ער לאזט נישט קיין פעין אריינקומען ביי זיך, ס'נעמט נישט קיין חלק פון אים, סאו ליידט ער נישט. איז טאמער חס ושלום ווערט ער קראנק אויף די וועג אז ממש די קראנקייט נעמט אים איבער, גייט ער ווייניגער ליידן, פארוואס? ווייל נעגעטיוו האט נישט קיין פלאץ אין אים. סאו זעסטו אלע ווייטאג וואס א מענטש האט דרייט ער זיך אליינס אן. סאו ס'דא א מושג ווי א מענטש קען חס ושלום האבן זייער א שווערע לעבן פון אלס יונג ווי ארום, פון אלס קינד האט די מענטש געהאט צרות און א גאנץ לעבן גייט אים אלעס שווער און ער וועט קיינמאל נישט ליידן, פארוואס? ווייל ער לאזט נישט די ווייטאג נעמען פלאץ ביי אים, ס'איז נישט דא קיין פלאץ ביי אים, ס'קומט און ער לאזט עס גיין, נעקסט. ס'ליידט ער נישט, נאכדעם קען זיין א מענטש ער האט א גרינגע לעבן, א געשמאקע לעבן, און ער ליידט און ער ליידט און ער ליידט, וואס ליידט ער? ווייל יעדע קליינע זאך וואס טוט אים וויי, מאכט ער א גאנצע עסק. און יעצט די מענטש וואס האט זיך איינגעטרעינט, ער האט זיך צוגעוואוינט אז נעגעריוו האט נישט קיין פלאץ ביי אים, איז אפילו ווען די נעגעריוו נעמט אים איבער גייט עס נישט האבן די כח אים אינגאנצן איבערצונעמען. יעצט נישט קיין גרינגע זאך נישט צו ליידן, ס'איז נישט קיין גרינגע זאך ווייל בטבע א מענטש, ספעשי אז א מענטש האט אסאך פראבלעמען אין לעבן און האט א שווערע לעבן, וועט פון זיך אליין אנהויבן טראכטן דערפון אסאך און ס'וועט אים משוגע מאכן, באט וועגן דעם האבן מיר אונז עבודה. און א מענטש גייט און לערנט זיך אויס צוביסלעך צו עקסעפטן פעין, און דאס איז די אמת וואס מען דארף טון, איז עקסעפטן, און לאמיר זאגן דו קענסט נישט עקסעפטן, טראכט נישט דערפון, לאז עס נישט נעמען קיין פלאץ, דאס הייסט די פעין קומט, לאז עס נישט אריין אין דיין מח, עס איז געקומען, איך ווייס עס טוט וויי, עס וועט באלד אוועקגיין, עס וועט נישט וויי טון פאר צו לאנג, זאג דיך עס אליין, עס וועט באלד אוועקגיין, און וועסטו עס אזוי טון, צוביסלעך וועסטו ווערן פאזיטיוו, און קיין נעגעטיוו וועט נישט האבן קיין פלאץ אין דיר. ענק וועסט נישט ליידן. כ'האף ענק אלע פארשטייען. האטס א פרייליכן טאג.